ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער דרײַ מיטן פיינענשעל עדווייזער חיים עקשטיין, חיים עקשטיין איז באקאנט צווישן אנדערן מיט זיינע טשעלענדזשעס, יא חיים, מיט די ביליגע חתונה טשעלענדזש, מיט די פעסיוו אינקאם טשעלענדזש, און יעצט האמיר אונז א נייע טשעלענדזש דא, איך טשעלענדזש דיך, צו אריינברענגען דעם עולם, דו דרייסט דיך אין די סטאק מארקעט, יא? איך ווייס נישט וואס דארטן גייט פאר, אבער. דו ביסט דאך יא היימיש און באקאנט דארטן, און אייגנטליך אויב איך האב גוט פארשטאנען איז די סטאק מארקעט א חלק פון דיין פעסיוו אינקאם טשעלענדזש, סאו דו דרייסט דיך דארטן און דו ברענגסט צוריק מיט מערדזש די אינפארמעישן וואס דו זעהסט דארטן, וואס דו ווייסט פון דארטן. איז א גרויסע שכח פארן מקדיש זיין פון דיין טייערע צייט, מען נוצט עס אלס א מליצה, אבער אין דעם פאל ווייס איך אז עס איז אמת ויציב, דיין צייט איז ווערט אסאך געלט, נישט נאר ביסט פארנומען, נאר איך ווייס אז מענטשן צאלן גרויס געלט צו באקומען מיט דיר צייט און בעיקר פון דיין נאלעזש און עקספערטיז, איז שכוח פאר דעם. מיי פלעזשור, איטס מיי אנער און פלעזשור צו קענען דא סערוויסן די עולם מיט וואס איך קען. סאו ר' חיים, אפאר וואכן צוריק איז געווען אין די נייעס, אין די אלגעמיינע נייעס, נישט אין די פינאנציעלע אפטיילונגען, אז די סטאק מארקעט איז שטארק געפאלן, און נאכדעם אז ס'האט זיך צוריק אויפגעהויבן. סאו איך בין א איך גיי פרעגן דא א שאלה סתם קאמביינט מיט א מיט א שאלה שאינה ידועה לשל'. וואס איז געשען? די סטאק וואס מיינט די סטאק מארקעט פאלט קודם? ווער איז געפאלן? פון וואו איז ער געפאלן? וואו איז ער אנגעקומען? און וואו האט ער זיך געהויבן? ווער האט אים געהויבן? וואס איז די עולה ויורד דא? זייער גוט, קוק אן אויף די פשוט'סטע לעוועל וואס איך קען עס מסביר זיין איז אז מענטשן וואס זיי האבן געלט אינוועסטעט אין די סטאק מארקעט, ווען איך זאג אין די סטאק מארקעט מיין איך סיי אין די מארקעט אין דזשענערל און סיי אין ספעסיפיק סטאקס האבן פארלוירן געלט, די וועליו פון זייער אינוועסטמענט איז אראפגעגאנגען, דאס איז אויף די פשוט'סטע לעוועל וואס איך קען עס זאגן. אהא, א מענטש האט געקויפט א סטאק, די סטאק איז ווערד געלט, און די שאוויז דערפון איז געפאלן, יעצט ווי איז די געלט געגאנגען? עקסעלענט קוועסטשן, סאו מענטשן מיינען זייער אסאך מאל אז כ'האב פארלוירן געלט אין מיין אינוועסטמענט, דאס איז אין אנדערע ווערטער איינער וואס פארשטייט נישט טעקניקלי וויאזוי דאס ארבעט קען מיינען אז זיין געלט מעדזשען דיך פיקטשער דיך א דאלער ביל פון הונדערט דאלער א הונדערט דאלער וואן האנדערט דאלער ביל איינער האט אנגעצינדן א פייער און די די פעיפער די הונדערט דאלערדיגע פעיפער איז אריין אין פייער ס'האט זיך פארברענט איטס גאן איך האב פארלוירן מיין געלט דעטס נאט האו איט ווארקס. עני טיים וואס דו הערסט א מענטש האט פארלוירן געלט פון עפעס וואס ער האט געטון, אויסער פון א פייער אדער פון ס'איז אריין אין וואסער אדער איך ווייס וואס, מיינט עס בעיסיקלי א שיפט פון געלט פון איין פלאץ צו די אנדערע פלאץ. סאו אויב דו האסט, אויב דו האסט פארלוירן געלט, מיינט עס צו זאגן אז די געלט איז פארלוירן געווארן פון דיר און ס'איז אריין געגאנגען צו א צווייטן. ס'איז נישט נעלם געווארן. ס'איז נישט נעלם געווארן פון די וועלט און די אטמאספער וואס ווערט אנגערופן וועלט וואס איז דא א געוויסע שוויות פון א אינוועסטמענט וואס דו האסט און ווען דו האסט פארלוירן די שוויות מיינט עס אז א צווייטער האט באקומען די שוויות. אהא. סאו דו זאגסט אז ס'איז מער דומה צו די פרייז פון בעיבי פארמעלע איז ארויף און די פרייז פון ברויט איז אראפ. איך האב געקויפט ברויט און איך בין געבליבן מיטן ברויט. אבער כהאב יעצט ווייניגער געלט אין דעם ברויט ווייל די פרייז איז אראפ און סאיז אריבער געגאנגען לאמיר זאגן צו בעיבי פארמולע וואס איז יעצט ארויף. סאיז נישט קיין גוטע משל אבער מיין איך סאיז נישט פונקטליך אמת? סאיז נישט פונקטליך ניין ניין ניין ניין כ'וועל דיר געבן א בעסערע משל. אקעי. לאמיר זאגן אז די פרייז. כ'האב ליב בעסערע משלים. אה. סאו לאמיר זאגן אז די פרייז פון בעיבי פארמולע איז אראפ. איז ארויף, אנטשולדיגט. סאו דאס מיינט אזוי, לאמיר זאגן, איך גיי מאכן א משל, אויב דו האסט געצאלט ביז היינט פאר א פאר א בעיבי פארמולא פופציג דאלער, און היינט דארפסטו באצאלן הונדערט דאלער פאר א פאר די זעלבע אייטעם דארפסטו היינט באצאלן הונדערט דאלער, די פרייז פון בעיבי פארמולא איז אראפ, יא? אז דו קויפסט איין מאל א וואך א א בעיבי פארמולא, מיינט עס אז ביז היינט האסטו געספענדט פֿיר הונדערט דאלער א חודש, אדער לאז מאכן סימפלער, פופציג דאלער א וואך פאר בעיבי פארמולע, היינט ספענדסטו הונדערט דאלער א וואך פאר בעיבי פארמולע, סאו דו האסט פארלוירן געלט קען מען זאגן, יא? יא. דו האסט פארלוירן פופציג דאלער א וואך, ווייל דו צאלסט היינט מיט פופציג דאלער מער פאר בעיבי פארמולע. אבער וואו גייט די פופציג דאלער? מווי? צו א צווייטן. צו א צווייטן? צו וועם? לאמיר זען ווער איז דער וואס ער רופט דיך אפ אין די אנדערע זייט. קען זיין ס'איז די דיסטריביוטער. וואס ברענגט עס צו די גראסערי, קען זיין ס'איז די גראסערי מענטש האט ארויף געלייגט צו א שטארקע מארקאפ, קען זיין ס'איז די מעניופעקטשער, און קען זיין אז ס'איז די מענטש וואס די קאמפאני וואס פארקויפט די אינגרידיענטס פאר די מעניופעקטשער וואס מ'דארף אריינלייגן אין די בעיבי פארמולא, און ס'קען זיין אז ס'איז די לעקטער קאמפאני וואס פארקויפט די לעקטער פאר די מעניופעקטשער כדי צו פראדוסן, צו קענען מאכן די מאשינען ארבעטן וואס די מאשינען מאכן, בעיבי פארמולע, און ס'קען זיין ס'איז די גאווערמענט וואס ס'טשארדזשט פאר די עלעקטער קאמפאני סאך מער טעקסעס כדי צו צושטעלן עלעקטער פאר די עולם, ס'קען זיין זייער אסאך זאכן, אבער די געלט ליגט ערגעץ. אהא אהא אקעי סאו ר' חיים בשישכו לאמיר ארויסגיין פון גראסערי יא, ווייל זיי האבן נישט פארגעסן צו קושן די מזוזה, און אונז גיי מיר צו די סטאק מארקעט, אקעי, מיר קומען אן צו די סטאק מארקעט, פשיטא האבן מיר עס שנעל געמאכט, און לאמיר זאגן אז מען רעדט פון די קאמפאני וואס מאכט און פארקויפט בעיבי פארמולע איז א פאבליק קאמפאני, דאס הייסט אז סתם מענטשן ווי דו, איך און יענער קענען קויפן א געוויסע פראצענט שותפות אין די קאמפאני, און איך לאמיר זאגן האט, מיט דיין גיידענס פארשטייט זיך, געקויפט סטאקס אין די בעיבי פארמולע קאמפאני, און די, סא וואס איז יעצט געשען? איך זאג אז ס'איז געפאלן, וואס איז געשען יעצט?

אכציג דאלער, ווייל אכציג דאלער, די הונדערט דאלער מיינט, די, טאמער ס'איז געפאלן פון הונדערט צו אכציג מיינט עס אז ס'איז געפאלן מיט צוואנציג פראצענט. אהא. סאו צוריק צו דאס וואס דו האסט פריער געזאגט אז די געלט איז נישט נעלם געווארן, נאר ס'האט זיך אריבערגעקוקט א געצאנדיש. סאו אין דעם פאל, די סטאקס, די ווערט פון די abc baby formula קאמפאני איז געפאלן. יא, ס'איז געווען ווערט הונדערט דאלער, ס'איז יעצט ווערט אכציג. וואס איז געשען מיט די צוואנציג דאלער? סאו דו האסט דאך געקויפט די חלק פאר הונדערט דאלער, האסטו געצאלט פאר איינעם פון די אנדערע זייט, הו עווער ס'איז, לאמיר אים אנרופן דזשאני, דו האסט געצאלט פאר דזשאני הונדערט דאלער ער זאל דיר געבן א שעיר, א חלק פון עי בי סי פארמולע קאמפאני. יא. יעצט זעמיר זיך. אפאר טעג שפעטער איז צוגעפאלן מיט צוואַנציק פראצענט און דו קענסט נאר האבן פאר דעם אַכציק דאלער היינט אויב דו פארקויפסט עס, סאו ווי ליגט די צוואַנציק דאלער? וואס זאגסטו? ווער האט עס? דער וואס האט מיר עס פארקויפט. אדער וויאזוי הייסט ער? דזשאני, יא? דזשאני, יא. כ'ווייס וועסט נישט זאגן קיין גוישע נעמען אבער מ'זאל פארשטיין ס'איז דזשאני. בענדזשאמין. בענדזשאמין. בענדזשאמין האט הונדערט דאלער. און ער האט פאר דיר געגעבן א שעיר פון עי בי סי פארמולע קאמפאני, און שטעלט זיך ארויס אפאר טעג שפעטער האט ער געמאכט א אנבעליוועבל דיל, ער האט באקומען פאר דעם הונדערט דאלער און דו ביסט סטאק מיט עס פאר אַכציק, סאו ווער האט די געלט? דזשאני האט די געלט. יא. אבער דזשאני האט מיך בעצם אריינגענייט דא, ניין? צו דזשאני האט דיך אריינגענארט צו נישט קען מען אונז טאקע איבערשמועסן, ס'וואלט געווען זייער א שיינע שמועס, איך מיין אין מקווה וואלט געווען בעסער די שמועס, אבער די מציאות הדברים איז דו ביסט א קלוגע מענטש, דו ביסט א וועלטס באקאנטע קלוגע איד וואס גיבט אזויפיל אזויפיל נאלעדזש און אזויפיל ליכטיגקייט פאר טויזענטער אידן, פארוואס זאל. קוק ווי חוזק איך בין ארויס. קוק ווי חוזק ביסטו ארויס. טו זיך קיינמאל נישט פארלאזן אויף די חכמה, זאלסט וויסן ווען דו קויפסט די עי בי סי פארמולע קאמפאני פון דעם טיפש, שבטיפשום דזשאני, האסטו וויסן אז ס'קען זיין אז ס'עכט נאר ווערט אכציג דאלער? אבער וואס טוט זיך ווען ס'איז טאקע ווערט געווען הונדערט דאלער, וואטעווער איט מינס אז ס'איז ווערט געווען הונדערט דאלער, און ס'איז געפאלן, וואס איז געשען דא? יא, איך וועל זאגן די אמת, דאונט פיל בעד, ביסט געבליבן א קלוגע מענטש ר' פנחס, מאך עס, יא, ביסט א קלוגע מענטש, ס'איז טאקע ווערט געווען הונדערט דאלער דעמאלטס. אבער יעצט איז עס נאר ווערט אַכציק. וויאזוי איז עס געשען? אה, פארוואס ס'איז געשען? ווייל די סיבה פארוואס דו האסט געוואלט באצאלן ביז יעצט הונדערט דאלער פאר עי-בי-סי פארמעלע קאמפאני איז ווייל דו האסט געהאט א פונקטליכע, כ'מיין נישט אונבדינגט דו האסט געהאט, ס'איז געווען א פונקטליכע פלאן און פלאץ וויאזוי עי-בי-סי פארמעלע קאמפאני מאכט געלט. אבער ס'קען זיין אז די אלע זאכן וואס אונז האבן פריער געשמועסט איז יעצט געשען פאר עי-בי-סי פארמעלע קאמפאני. ס'איז געשען פלוצלינג אז עי-בי-סי פארמעלע קאמפאני צאלט מער לעקטער. ס'איז געווען אז זיי קענען נישט פראדוסן אזוי סאך מער. ס'איז געשען אז מ'האט געטראפן א פויזן אין איינס פון זייערע פראדוקטס. ס'איז געשען זאכן וואס ס'מאכט אז עי בי סי פארמולע קאמפאני קען מער נישט פראדוצירן די זעלבע זאך אויף די זעלבע וועג מיט די זעלבע פראפיטס וויאזוי זיי האבן עס געטון ביז יעצט, און דערפאר איז עי בי סי פארמולע קאמפאני ווערד ווייניגער און דו ביסט א נייע שותף פון עי בי סי פארמולע קאמפאני ליידסטו צוזאמען מיט זיי. דזשאני, צו ער איז געווען קלוג, צו ער האט געהאט מזל, וואטעווער ס'איז. איז ארויסגעגאנגען פאר די קראך, אבער די געלט איז נאך אלץ דא ערגעץ, דזשאני האט די געלט, און דו ביסט סטאק מיט א זאך וואס איז ווערט ווייניגער ווי ווי ווען דו האסט עס געקויפט, איז יעצט קען זיין אז אלע פראבלעמען וואס כ'האב אויסגערעכנט פריער גייט מסודר ווערן זייער בקרוב, און אויב דאס וועט זיין די קעיס איז בקרוב ממש גייט דיין אכציג דאלערדיגע חלק צוריק ווערד ווערן הונדערט דאלער. מתי מסור טפחים? פאר מנחה נאך יא. סאו מיין שאלה איז אז, נישט מיין שאלה איז, סאו די אויספיר דערפון איז אז פריער איז דער צוואנציגער געווען ביי מיר און יעצט ווען ס'איז געפאלן ליגט דער צוואנציגער ביי דזשאני. פארוואס איז געווען דער צוואנציגער ביי מיר? ווייל כ'האב אים געגעבן הונדערט דאלער און ער האט מיר געגעבן שווי'ס פון הונדערט דאלער, סאו ס'איז געווען א עקסטשעינדזש, אונז האבן מיר אויפגעטוישט א קאפ פאר א קאפ, א מילך פאר א מילך. האסט געקויפט א אייטעם, יא. יא. און יעצט ס'איז געפאלן ליגט די צוואנציגער ביי אים. דאס הייסט ער האט יעצט א צוואנציגער מער ווי איך. דאס איז איין חלק. יא. ס'קען זיין נאך א סיבה, לאמיר רעדן פון נאך א סיבה וואס ס'קען גורם זיין אז דאס זאל געשען. בשעת מענטשן זענען אין א גוטע מוד. מענטשן זוכן צו אינוועסטן, מענטשן האבן א טראסט אין גאווערמענט, מענטשן האבן א טראסט אין די עקאנאמי, מענטשן האבן א טראסט אין זאכן גייט, וויאזוי שטייט דארט ביי שלמה המלך, ואוי ישראל שבעים ושמחים על אדמתם, כ'דענק שוין נישט די פסוק אויסענווייניג דארט, כ'מיין ס'איז א גאר, איש תחת גפנו איש תחת ענותו, די וועטער איז א מחיה, די מד איז א מחיה, מענטשן זוכן צו משקיע זיין. האסט א קאמפעני ווי עי בי סי פארמולע קאמפעני, ס'איז א גוטע קאמפעני, מענטשן זוכן צו משקיע זיין, מענטשן זוכן צו מאכן געלט, מענטשן קויפן. מענטשן קויפן, מענטשן זוכן, מענטשן זוכן צו זיין שותפות אין, א שותף אין גוטע קאמפעניס, איז דא אסאך דימענד, אסאך פארלאנג צו קויפן חלקים פון עי בי סי פארמולע קאמפעני, אבער ווען יעדער איינער איז מיט די נאז אראפ, מ'גייט אריין אין גראסערי אלעס איז טייערער, מארגעדזש רעיטס גייען ארויף,

דו האסט געזאגט, יו נאו וואט, איך צאל הונדערט דאלער. קומסט אפאר טעג שפעטער, יעדער איז מיט די נאז אראפ, אקעי, איך דארף עס נישט, איך בין נישט אינטערעסירט צו אינוועסטן יעצט, איך דארף, איך וויל, איך וויל ענדערש זיין גאראנטירט מיט מיינע ד' אמות, און, און, און, און עס קוקט מיר אויס אז די וועלט גייט אונטערגיין, און, און די, די, די, ס'גייט נישט ווייטער אנגיין גארנישט, יא, פאנגט עס אן אראפצוגיין, ווייל, ווייל דו מוזט עס פארקויפן פאר, פאר ווער ס'וויל עס איבערנעמען פון דיר, איי, ער וויל נאר צאלן אכציג? איך דארף דאך, איך דארף דאך מיין געלט, דארף איך עס געבן פאר אכציג. אקעי סאו דאס איז זייער גוט מסביר וואס איז געשען מיט עי בי סי בעיבי פארמולע, יא? אבער וויאזוי פאלגט די גאנצע מארקעט? ווער פיש פושט אים אראפ? וויאזוי געשעהט עס אויף א ריזיגע פארנעם? סאו אז די גאנצע מארקעט פאלט סיי וועגן די מאד וואס איז דא אין די גאס, מען זעהט אז זאכן למשל אז אינפלעישן גייט ארויף, דאס הייסט אז זאכן ווערן טייערער? זאכן ווערן טייערער, זאכן ווערן טייערער עפעקט עס יעדע קאמפאני, יעדע קאמפאני גייט קאסטן יעצט געלט צו מאכן זייערע זאכן סאך מער, ווייל ס'איז טייערער געווארן זאכן. די רוי מאטעריאל איז טייערער און מ'דארף צאלן טייערער פאר די ארבעטערס אויכעט? מ'דארף צאלן טייערער פאר די ארבעטערס, די מאטעריאל איז טייערער, שיפינג איז טייערער, אלעס קאסט מער, אלעס קאסט מער, און די קאמפאניס וואס דארפן אנקומען צו געלט, צו בארגן געלט פון אנדערע, פון אנדערע פלעצער, פון, פון בענקס, אדער פון, פון, פון אינוועסטארס, זיי דארפן בארגן געלט כדי צו קענען מאוון זייערע, זייער קאמפאני ווייטער, צאלן יעצט סאך מער אינטערעסט אויך, סאו אינטערעסט גייט ארויף. ס'הייסט בארגן געלט קאסט מער. בארגן געלט קאסט מער, קיצור די באדאם ליין פון די קאמפאניס איז א שוואכערע באדאם ליין ווי ס'איז געווען פארדעם, איז די גאנצע מארקעט פאנגט אן אראפצוגיין. און טאמער גייט עס אראפ שטארק און שנעל רופט מען עס ער געפאלן, נעבעך. אויב עס גייט אראפ שטארק און שנעל אזוי ווי א דייוו אראפ אויף א שטארקער פארנעם, דאס הייסט יעדע יעדע יעדע יעדע נארמאלע עקאנעמי איז דא וועיווס, וועיווס מיינט אזוי ווי דו קוקסט ביי א וואסער כוואליע עס גייט ארויף אראפ ארויף אראפ, אבער אויבעראל גייט עס ארויף, אבער אויב עס פאנגט אן צו גיין אויף א שטארקע פארנעם אראפ זייער אסאך אין זייער א שנעלע צייט, דאס ווערט אנגערופן אז ס'איז געפאלן. ס'האט א פונקטליכע נאמבער, א פונקטליכע הגדרה, אזוי ווי ס'פאלט מיט כך וכך דעמאלטס הייסט עס געפאלן, ביז אהין הייסט עס געפאלן און דא הייסט עס געטראסקעט. דו פרעגסט א גוטע קוועשאן. ס'איז אנגענומען אין אלגעמיין אז אויב ס'פאלט מיט מער ווי צוואַנציק פראצענט איז עס אפישעלי א רעסעשאן. במשך? במשך וואס דו ווילסט, אבער געווענליך ווען ס'געשענט, מ'זאגט א. איך וויל נישט גארנישט. יא יא, אבער מ'זאגט א ווערטל אז די מארקעט נעמט די די עלעוועיטאר אויף אראפ און די טרעפ אויף ארויף. אהא אהא פארשטאנען. סאו ס'פאלט אויף א שטארקע פארנעם שנעל און צוואַנציק פראצענט קען עס ווערן אנגערופן אפישעלי א רעסעשן. מ'האלט נאכנישט דארט באט מ'האלט כמעט דארט. וואו. סאו וואס איז וואס איז יעצט געשען? אקעי די מ'שוין געווען אין די גראסערי און די מ'שוין געווען אין די סטאק מארקעט לאמיר זיך אראפ זעצן אויף א באנק בחנם וואס איז יעצט געשען? דעם האמיר אנגעהויבן ס'איז געפאלן אפאר וואכן צוריק ס'העט זיך צוריק אנגעהויבן הייבן וואס האט דא געשען? יא, סאו קודם, ס'האט אנגעהויבן צו פאלן לאמיר זאגן בערך אין אנפאנג יאר, אנפ דזשענעווערי טו טאוזענד טווענטי טו, סאו אונז רעקארדן מיר דאס, ווען איז יעצט? מעי? יא. סאו דזשענעווערי, סאו פינף חדשים צוריק האט עס אנגעהויבן אראפצוגיין, ס'האט אנגעהויבן אראפצוגיין, די זאך וואס מענטשן דארפן פארשטיין איז אז ווען ס'פאלט אראפ די מארקעט איז נישט אזוי ווי דו גייסט אויף די צוואנציגסטע שטאק פון א בילדינג און דו ווארפסט עפעס אראפ און ס'גייט וואן וועי דאון, ווען דו ווארפסט אראפ עפעס פון א הויעכע בילדינג, גייט עס אראפ סטרעיט דאון אן קיין שום היקאפס אינמיטן. די מארקעט ארבעט נישט אזוי, די מארקעט ארבעט ווי ס'גייט גייט עס אין וועיווס, ס'גייט אראפ גייט אביסל ארויף גייט צוריק אראפ, די עיקר איז, און איך זאג עס ווייל מענטשן מאכן א גרויסע טעות אסאך מאל, און און און מען מיינט אז ס'פאלט אראפ און מען ווערט דערשראקן יוי ס'פאלט. און נאכדעם זעט מען ס'גייט ארויף אביסל, אה, כ'האב מיך פלעין דערשראקן, ס'גייט יא ארויף, לאמיך געבן א טאנץ אריין צוריק, און ביפאר יו נאו איט פאלט עס צוריק אראפ. אויב האסט פארשטאנען וואס כ'האב געזאגט. יא. סאו, ס'איז, מ'דארף זייער אבאכט געבן מיט דעם, כ'האב אמאל געהערט א א. ווייל, ווייל דאס מיינט נישט גארנישט, ווייל די פאקט אז ס'גייט ארויף, פאקט אז ס'איז אראפגעגאנגען מיינט נישט אז ס'איז יעצט אויפן וועג אראפ. אזוי ווי דאס איז די קו. די פאקט אז ס'איז ארויפגעגאנגען אינמיטן מיינט אויך נישט אז עס גייט צוריק ארויף. עס קען זיין א חלק פון א גרעסערע טרענד אויף אראפ אדער אויף ארויף. יא. אקעי. און איך וועל דאס זאגן בעיסד אויף א געוויסע קוואוט פון ווארען באפעט. ווארען באפעט איז איינס פון די, אנגענומען אלס פון די בעסטע אינוועסטערס אין די וועלט. און ער האט געזאגט אז די סטאק מארקעט איז די איינציגסטע פלאץ וואס איך קען מענטשן וואס קויפן פאר טייער און פארקויפן פאר ביליג. אההה wow. יעדער נארמאלער מענטש ווייסט אז מען קויפט פאר ביליג צו פארקויפן פאר טייער. דא איז עפעס א אינטערעסאנטע זאך וואס אונז קען מיר עקסטער שמועסן וועגן די סייקאלעדזשי פון דעם ווייל עס איז זייער א אינטערעסאנטע זאך בשעת די מארקעט גייט ארויף ארויף ארויף ארויף אזוי ווי דאס יעדער איז עקסייטעד און צופרידן איז יעדער לויפט קויפן און ס'פאנגט אן אראפצוגיין יעדער ווערט דערשראקן אוי ס'טראסקעט ס'שוין געטראסקעט צוואַנציק פראצענט מען לויפט פארקויפן און נאכדעם פאנגט עס אן אביסל ארויפצוגיין אה כ'האב געמאכט א טעות מיט מיין פארקויף און ס'גייט יא צוריק ארויף לויפט ער שנעל נאכאמאל קויפן, און אויב געט זיך עס א דריי איבער נאכאמאל און ס'טראסקעט אראפ, לויפט ער עס נאכאמאל פארקויפן, אזוי בלייבט ער לעקיש פון אלע זייטן. אקעי, איך האב אסאך אסאך אינפארמעישן וואס צו פארדייען ר' חיים, גרויסן שכח פאר דעם. שכוח פארן עס אזוי שיין און קלאר מסביר זיין, יעצט טאמער קומען מיר אונטער נאך שאלות. יא, דו האסט שאלות אדער זאכן וואס דו פילסט אז ס'קען זיין ווערד פאר די עולם מען זאל עס דא איבערשמועסן, קענסטו שיקן א אימעיל צו ask עט חיים עקסטין דאט קאם. ASKCHAIMEKSTEIN דאט קאם, אדער א טעקסט צו עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא, טרי סעווען. עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא, טרי סעווען. א גרויסן שכח ר' חיים, און איך קוק ארויס צו אונזער שמועס נעקסטע וואך. יא, איינס פון די זאכן וואס איך האב ליב ווען מען רעדט פון די סאבדזשעקט איז ווען ווען מען שמועסט אפ צו רעדן נעקסטע וואך, איי העוו נאו איידיע וואס די מארקעט גייט טון נעקסטע וואך. סאו ווען איינער איז אינוואלווד אביסל אין די מארקעט לייף איז פול אוו סורפרייזעס עווערי דעי. אהא אקעי, און עטס מוזט מיר נישט דווקא סטיקן צו וואס ס'איז געשענט יעצט, ס'אונז העלפן פארשטיין בכלל וואס טוט זיך אין די וועלט פון פינאנץ. וואטעווער ס'העלפט פאר מענטשן בין איך דא בעזר השם.